Mela, għal min ingħaqad magħna issa għandna magħna lil Monsinjur Arċisqof hawnhekk live u se nitkellmu dwar il-funerali. U biex nitkellmu dwarha ħandaħlu persuna lil Chris illi kellu funeral dan l-aħħar. Għana nistgħux nintaqgħu miegħu, nintaqgħu miegħu u narawh.

Hekk hu, sfortunatament madwar nhar it-Tnejn li ġej tagħlaq tliet ġimgħat mejta n-nanna tiegħi, kellha 95 fit-25 ta' Marċ li ġej kienet tagħlaq 96, mietet, il-mewt huwa dejjem kera però meta mbagħad ma stajniex nidfnuha b'mod normali bil-quddies u hekk forsi l-weġgħa tikber iktar u tħoss li bħal donnha pattiet għal xi ħaġa li m'għamlitx. Fhimtha? Qisha l-weġgħa tkun ikbar. Però jkolli ngħid li bħala familja aħna l-fatt li għaddejjin minn dil-burxta tal-coronavirus bħal donnu ma kellniex nirriflettu eżatt naħsbu fuq eżatt dil-mewt tant kemm għaddejjin minn da minn dal-luttu. Però jiena dejjem. Ħassejtu differenti inti? Ħassejtu differenti bħala funeral?

U anke aħna, n-nanna qiegħda żgur f'post aħjar minna, speċjalment f'dal-mument, ikolli ngħid, traġiku li għaddejjin minna bħalissa, u żgur li qed tgawdi l-Alla u għalhekk dak huwa ta' konfort kemm għalija u kemm għall-familjari l-iktar qrib tiegħi. Nirringrazzjaw Chris Mons. Hemm nies li ovvja, kif qed jgħid Chris, hu tweġġa' u ma tistax tagħmel quddies, mhux hekk? Jiena naħseb weġgħa għall-komunità Nisranija kollha. Anke għas-saċerdoti li jkunu segwew 'il dawn l-anzjani u anke lill-membri tal-parroċċa tagħhom, il-morda. U inti jasal il-mument fejn ikollok tagħti t-tislima Nisranija tal-aħħar lil dak li jkun, lil omm, lil nanna, lil zija, lil xi ħadd għażiż. u ma tistax toffrilhom il-faraġ ta' quddiesa, l-Ewkaristija, it-tislima fil-Knisja mill-komunità miġbura, aħna nafu kemm il-funerali jiġbru sens ta' solidarjetà, huwa mument iebes ħafna għalina s-saċerdoti. Anke għaliex inti timmaġina meta tolqot il-familja tiegħi. Jiena se jkolli wkoll nagħmel l-istess kif qed jagħmel kulħadd anke għaliex dawn id-direttivi nħarġu waqt li qed nikkooperaw kif inhu d-dover tagħna mal-awtoritajiet tas-saħħa. Jiena, Peppi, kuljum fil-quddiesa li qiegħda tiġi trażmessa mill-Kurja fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija kuljum, qiegħed noffri l-quddiesa għall-mejtin kollha li jkunu mietu f'dawk l-aħħar sigħat u f'dawk l-aħħar ġranet, għaliex ngħid, dawn ma setgħux ikollhom quddiesa tal-funeral. L-Isqof, jien, għandi d-dover noffri l-quddiesa għal ruħhom. Imbagħad kalert il-quddiem ikollna ċans nagħmlu quddiesa u tinġabar il-komunità, nitolbu għall-mejtin kollha li jkunu mietu f'dik il-parroċċa, U li ma kellhomx il-funeral tas-soltu. U li ma kellhomx il-quddiesa tal-funeral, x'il-funeral, is-saċerdot qed imur jakkompanjahom ġeneralment mill-isptar saċ-ċimiterju, imbagħad iċ-ċimiterju jkun hemm l-aħħar tislima, t-talb tal-aħħar tislima, il-quddiesa jagħmilha privat. għax ma jistax jagħmel mod ieħor. U anke ħdejn il-qabar issa l-awtoritajiet qalulna ħames persuni biss jistgħu jkunu preżenti għad-difna li wkoll hija għażla li hemm bżonn tittieħed imma tfisser sagrifiċċju minn kulħadd.